Second session ya topic ĩrĩa tũrathikĩrĩirie kuma kũrĩ mũthuri mũtarani mũno mũno mũno mũno, mũthuri ũratwĩra ũhoro wa ithandũkũ rĩrĩa rĩa maathani, the ark of the covenant, na tũkĩmenya ithuĩ tũrĩ andũ a mũhĩrĩga wa Juda, na ũndũ ũcio nĩ watũkenirie mũno, na tũkiuga no nginya tũthiĩ na mbere na kwĩmenya, na gwĩthuthuria na nĩgetha tũmenye ithuĩ nĩ ithuĩ a. Rekei tũthikĩrĩrie tũgĩtarwo rĩngĩ. Ithuĩ Gĩkũyũ nĩ ithuĩ mũhĩrĩga wa Juda, na tũtirĩ na nganja rĩu kũringana na ũrĩa tũrathikĩrĩirie topic ĩrĩa ĩrarĩ ho last time, tũraigua ũrĩa twaimire kũrĩa kwa Menelik tũgĩikũrũka tũrorete Kenya. na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩthikagĩrĩria nĩgetha twĩmenye, tondũ ũteyũĩ ndũmenyaga, ndũkoragwo wĩyũĩ na ndũngĩhota gwĩteithia, no wemenya nĩ ũmenyaga, rĩu to nĩ ndĩyũĩ ngũikarĩra mũikarĩre wakwa na atĩ, ithuĩ Gĩkũyũ tũrĩ a? Ta rekei tũigue. Mbeca ĩrĩa yaku nĩ kabira waragia, ũguo nĩ kahinga kangĩ. Koguo rĩ, angĩkorwo kabira nĩ augaga ũhoro wa ithandũkũ rĩa maathani na akauga nĩ moĩ ũhoro warĩo rĩ, na ithandũkũ rĩrĩa rĩathondekirwo nĩ Musa rĩ, na nĩ ithuĩ tũrĩ narĩo rĩ, na rĩatũraga na Daudi rĩ, na nĩ arĩ mũhĩrĩga-inĩ ũcio wa Juda rĩ, rĩrĩa tũrauga ithuĩ gĩkũyũ nĩ ithuĩ Juda na twaumĩte nyũmba ya Israeli ya Jakubu rĩ, ti Israel othe nation, nyũmba ya Jakubu rĩ, no no ũngĩcoka uge atĩ nĩ tũraheana matũhũhũ atĩa? Nayo nĩ Bible. so angĩkorwo nĩ gĩkuũ warĩ na ithandũkũ rĩa maathani rĩ na rĩtũraga rĩrangĩrĩtwo nĩ athĩnjĩri ngai a gĩkũyũ rĩ nĩguo mm. koguo gĩkũyũ nĩ ithuĩ tũrĩ na ũhoro wa ũthamaki wa thayũ ũcio werirwo daudi nake yeshua aciarwo thĩ ĩno rĩ ĩndaciarirwo

Scrolls cia hĩndĩ ya Daudi rĩ, ĩ tiguo? Ici ciĩ Samuel na ici cirĩ the book of Psalms rĩ, tondũ nĩ ciandĩkĩtio ũhoro wa ũthamaki rĩ, na Alawii nĩo maigaga mawatho rĩ, tio maigaga mawatho na nĩo maigaga ithandũkũ rĩ, kũu nĩ kuga ithandũkũ rĩa maathani rĩ, nĩ rĩakoragwo na scrolls iria cirĩ Bible-inĩ. Ikũnjo, ikũnjo.

ti mũthako, kiugo gĩothe kĩarie kĩhutanĩtio na ũrathi gĩkoragwo gĩ kiugo kĩna ũma na ũritũ. Koguo ũndũ ũyũ nĩ mũrathe na nĩ tũrenda tũigue ũritũ waguo ihinda rĩtarĩ inene. Kuma hĩndĩ ya Musa nginya Jesu gũciarwo, tondũ ithandũkũ rĩokĩte mbere ya Jesu gũciarwo, nginya rĩrĩa ithandũkũ rĩaumire kũrĩa Jerusalem hĩndĩ ya King Solomon. na king solomoni oka thutha wa daudi koguo nĩ kuuga nĩ tuoĩ ũrathi wa ũthamaki wa thayũ kũringana na ikũnjo nĩguo at the same time we place cross ici rĩ nocio ciarathĩte gũciarwo kwa yeshua nĩguo tondũ nĩ arathĩtwo isaya mũgwanja kamũhari kainya Na Isaya nĩwe warathire ũhoro wa mũndũ mũndũ ũrĩa ũkoka ũgoka gũkũ gwathana thĩ. Nĩguo. Isaya na Mika nĩ no nĩ hĩndĩ ĩyo maarĩ hamwe no marathire ũhoro wa kĩrĩma gĩkĩ gĩa Zayuni nĩ gĩkĩ. Na kĩrĩma gĩkĩ kĩambĩte kũrathwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Enoch 24:1 to 7 akaheana exact position aheanĩte exact harĩa kĩrĩ na mbuku ya Jubilee inyanya ĩkaheana exactly

nĩ marekerire mbuku ya ũ ya Enoch na marekera ya ũ ya Jubilee na Jubilee nyanya yugĩte kĩrĩma kĩu gĩrĩ gatagatĩ ga thĩ nayo mbuku ya Enoch ĩkaheana description kĩrĩma kĩu kĩrorete irĩma ingĩ ithathatũ mwena wa east wĩtagwo mwena wa east nĩ mwena wa kĩ Nĩ wa ira- wa- wa- wa- mwena wa west Ĩĩ. harĩa irĩma ithatũ ciganĩrĩirie ũguo ihiana ta ciaicanĩrĩire icio nĩ mũhabura hills ciĩ boundary ya Uganda na Rwanda mwena ũngĩ wa kenda ĩkauga kũrĩ irĩma ithatũ hau twathikĩte na kilimanjaro na mount meru na olelengai nĩtagwo olelengai ĩkaheana na cirorete kĩrĩma kĩu kĩhana ta kĩrĩ gĩtĩ mount kenya nĩguo kĩhana koguo bibilia nĩ ĩtũĩrĩte mount kenya nĩyo mount zion andũ aya wamera magakararia na ũrathoma baibũ mendaga tũmahũre na iboko nĩkĩo jesu ngo akamahũra na iboko na nĩwa na nĩwa kũrĩ kĩndũ kĩmwe gĩaka mauria atĩ rũrĩrĩ rwa gĩkuũ nĩ rũkuĩte na rũkahe ũgirĩki wa iratũ Rũhuho, rũhuho. Na yonania Yeshua o nake nĩ wa rũciaro rwa Daudi, ũrĩa mageragia kuuga atĩ tũtibatiĩ gwĩ- gwĩtania na Jesu atĩ tũciria mũndũ. atiri makara iyo najugaga ati hari argument imwe andu mararagirire ukarigwo mathomete nginya ha tondu gucia mundu ukirite iti ri ni abatirwo gukorwo aki understand maundu maya gicagi kana Mm, nĩguo, nĩguo. tondu riri ithandũkũ rĩrĩa akoragwo na scrolls na alawi na gũkĩra mohoro wa yeshua jesus christ of nazareth ti jesu ũcio wa ũcii wa kĩrĩa wa mũbĩa wa egyptian mythology wa osiris osiris wao nĩ osiris wa european mythology ti jesu ũcio wa mũ- wa mũthũngũ jesu ũrĩa warathĩtwo scrolls-inĩ ikũnjũ-inĩ icio ciaigagwo nĩ alawi acio makuaga the ark Koguo nĩmokire na indo icio magĩũka bũrũri ũyũ, nĩcio ciarathĩte ũhoro wa gũciarwo kwa Jesus Christ of Nazareth. Na no ngũtangĩre, Isaya 7:14, Jeremia nĩarathire, Jeremia nĩarathire, na ngwĩra tũthiĩ tũgwetha verse ĩyo, Jeremia nĩarathĩte ũhoro wa kana. Mika nĩaugire gagaciarwo Bethlehem, nĩguo, na nĩgagĩciarirwo, na gaciarirwo kũrĩa Mika. Koguo no yarathĩte. Kwoguo cukuru icio ciathiaga na thĩ nĩ ciarathĩtie ũhoro wa Jesu. Na nĩ ithuĩ twĩ na ithandũkũ rĩa maathani o rĩu rĩathiaga ũrathi ũcio wothe ũkiuma. Na nĩrĩo rĩathiaga rĩrĩ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na Mũyahudi. Na nĩ ithuĩ tũrĩ narĩo. Na ithandũkũ rĩa maathani rĩarĩ kĩrĩkanĩro kĩa Mũyahudi, Sons of Jacob.

Ithuĩ agĩkũyũ. Haya, okay. Koguo mũrathimwo na Ngai amwĩke wega.